Wëllkomm zeréck beim nächste Part vu Mario Kart 64. Mir hunn am leschten Am leschte Part hu mer den 150cc mam Mario a Mushroom Cup gemat. Mä elo komme mer och direkt, nodeems mer elo deen éischte Kapp gemat hunn, gi mer mam zweete Kapp weider. A mir holen eis dës Kéier den Toad, well den Toad einfach ass a mer am Blummekapp mat dem Toad senger Stréck direkt ufänke kënnen. Dowéinster, wourobber waarde mer? Allez, gi mer lass! Dem Toad säin Turnpike. En Terrain deen op dem Mario Kart Deluxe, Mario Kart 8 Deluxe, als lescht als Remake gewise gouf. Mee jo, hei gesi mer halt den Original, méi simpel gehalen, net ganz komplizéiert an jo. Hei ass et och vill méi unforgiving wanns de halt e Feeler gemat hues géint allguerten déi Leit. An déi kleng Animatioun déi mer lo grad haten, dat ass wann een de Wandschiet kritt. De Wandschiet kréie mer och natierlech just wa mer hannert de Leit sinn, respektiv liicht schif an et ass dee Moment an der Loft. Linn, geléscht sech komesch erklären, awer jo ass sou. Et ass och eng méi schwéier Versioun vun allem. A jo, hei gesäit ee jiddwereen ëmmer erëm probéieren an heiansdo sinn déi zwee Camionen nieweeneen, dat ass wierklech heiansdo eng knapp Geschicht, dat kann ech iech soen. Mee jo, de Yoshi huet sech deeg Plaz momentan gelooss an dat heiten, den heiten Terrain huet Huet e gudden an e schlechten Deel. De gudden Deel ass, et ass innovativ, wierklech. Den Nodeel ass dorunner, datt deng rout Panzere kanns de quasi an d'Poubelle geheien, well se hëllefen nëmmen, wann den Déngens virun der ass oder wann de Dat Spill deements seet, Ey yo, ech hunn hei e gutt Item fir dech. Et hëlleft an net vill wann s kee Superstär hues. An de Superstär, jo, hu mer scho gesinn, wéi random dee ka spawnen. Dowéinster probéiere mer all Méiglechkeet ze notzen, déi mer hunn, fir iergendee Géigner nach ze erwëschen, sou laang mer laang riicht Strecken hunn. Well dono, soubal et ëm d'Kéier geet, kënne mer jo dat nees vergiessen, hu mer jo. Schon virdrun raus gesin an raus fonnt. Ëpp, sorry Bowser, du bleis fort. Ech kréien minimum awer déi drëtt Platz. An hei kënnen mer och den Item Stockage maachen, deen ët an anere Spiller och gouf, awer halt heiten ass sou den Retail Versioun wéi een se kennt.

Den Barre huet sech zwar e gudde Lead gemat gehat, mee en huet sech leider e bëssen verschafft. Mee jo, mir sinn jo just do fir eng Course ze gewannen a mir hunn e Geschwindegkeetstyp gehat. De Mario wor de Standardtyp deen esou deen e bësse vun allem huet, wéi een halt de Mario an all de Spiller kennt, net ze schwéier, net ze liicht. An hei hu mer, nodeems mer de rouden Déngs verpasst hunn, hu mer halt dee grénge Snipe gemat. Wat ech och heiansdo gemat hunn, wann ech dann am Versus oder mat mengem Brudder gespillt hunn, hei mat dësem Déngs. Jo, du kunns och dat heiten, dëse Grand Prix, ze zwee spillen, wat s de, mengen ech, Super Mario Kart meng ech net Kunz an Double Dash Kunz et och mee ech meng do wor et zwee Player zwee Player entweder zesummen zesummen definitiv zwou Kaarten sinn ech mer lo grad net sécher well ech hunn D'Gamecubes Zäit leider komplett verpasst gehat zu där Zäit an jo ech hunn do leider net vill konnten maachen an do hunn ech halt all déi Spiller bei Kollege gespillt gehat. Double Dash hunn ech halt deemols beim Kolleg gespillt gehat mat mat senger Gamecube déi en deemols hat mee jo ech wor net ëmmer bei him also konnt ech net ëmmer spillen. Mir hunn nei Käst zesumme gespillt gehat an hunn ni grouss géinenee gespillt. Mir hu meeschtens zesummen d'Kapps duerch gemat, well mer nach net all d'Charakteren haten an etc an etc. Dowéinster, jo, mee esou elo ass No Man's Land quasi an hei hu mer halt de Wee, dass alles mat Schnéimänner gefëllt ass. Wat gutt a schlecht ass? Jo, et ass eng super schéin Perspektiv, mee den Nodeel un där Déngens wor, well et war halt alles do dorunner gesat guff, wanns de wieder kënns a se flitzt du an d'Luut, wéi wanns de an e falsche Block gefuer bass. Wat ech de Moment net wëll weisen, well ech hu sinn vill ze laang raus aus Mario Kart fir ze soen, eh yo, ech probéieren et ze weisen, mee. Jo. Wann et eng Kéier virkënnt, kënnt et vir, mee ech probéieren et sou gutt ze evitéieren, wéi et geet. Dann ass se nëmmen nach sou grauenhaft am Fueren. Hei gëtt et och sou e klengen Trick. Mol kucken, ob ech en hikréien. Dat wor nämlech hei an un de Schluss fuere währends de dann op de Dinges bass an da weider ze fueren. Jop an ech kréien et seguer hin Speedrun Text ze weisen. Wor absolut net gewollt, mä ja. Ech wosst vun deem Trick, awer ech wosst net op ech e ka maachen. Jo. Do hu mer elo scho well e Speedrun Trick gewisen deen am Fong ech net wollt weisen. Ech wollt en am Fong casual méisseg wol, mee jo. Ech wollt et emol einfach weisen, falls ech et géif hikréien. Sou wier et hei och Méiglechkeete ginn ze skippen, mee jo, wann ech net hikréien, kréien ech et halt net hin, wann ech et hikréi, ass et halt gutt fir ze weisen. Ech weess nach wou ech deemools mat den anere gefuer sinn am Gaming Café, do wor et nämlech och Déngens gewiescht, ey yo, mir hunn halt jiddwereen eis Streck gewielt an. Well jiddwereen seng Streck gewielt huet bei senge 4 Coursen déi en duerft wielen huet halt gouf halt och spezifesch gesot an de méi spéiden Ronnen dass mer keng Speedrunner Tricks dierfe benotzen well et einfach onfair wär. An hei hu mer och scho well de Gewiichtsënnerscheed gesinn wann ech an een era rennen oder een aneren a mech era rennt. Den Toad ass de liiste Character am Spill, mee en huet awer domadder déi beste Beschleunegung och am Spill. Wéi mer gesinn en egal a ween en aknuppt, en dréint duerch. Obwuel obwuel et kee Pun intended war, mee jo. Zäit e bëssen eppes ze maachen, ech muss rëm zeréck an de Match kommen. Och wann se kleng sinn, hir Property behalen se oprecht. Dat heescht wann ech an de Bowser erarennen, Kann ech, wann ech Pech hunn, och guer näischt kréien? Well dat ass och scho mol alles virkomm. Enke iergendwéi grad. Hm, super Stär. Net hei. Lo Gas ginn. Jo, an eng Kéier iergendwou widder gaang, ass direkt d'Propriétéit dovunner fort. A lo gi mer richteg Gas, well mer mussen halt iergendwéi nach eng gutt Plaz erreechen. Keng Anung, firwat op eemol alleguerte lues ginn. Hoppa! Dann gi mer hei onsichtbar, einfach, dass ech keng Angscht muss hunn. Virun de Steng déi hei rof rennen, och wann se net wierklech no Steng ausgesinn, mee uff Mario dat wor gutt geschmoss, mee wouuuh ech sinn éischter ginn what, oh do misst een e Foto vun iech maachen. Falls also iergendeen eng Kéier géif e Best of maachen, kann een jo hei kucken, wéi de Fotofinish hei wär. Well ech hunn och net erwaart, dass ech hei nach géif Éischte ginn. An wéi et gesäit, do sinn ech wierklech nëmme 40 Millisekonnen Ënnerscheed. Ou schwach. A ginn mer domadder an déi drëtt. An déi véiert a lescht Dénges, Marius Raceway. Eng Course déi op der Wii erauskoum nach eng Kéier, wann ech mech richteg erënneren. Mee jo, do sinn ech mer net sécher. Mee ech mengen, datt alleguerten déi al Mario Kart 64 Tracks nach eng Kéier iwwerholl goufen. An hei kuckt eis d'Cream Snipe. Ech hunn iergendwéi ëmmer nach drop, och wann ech net méi groussarteg Mario Kart spillen. Fueren och net méi mat WWs an sou. Mee jo, huet notzt mer eis Fäegkeete mam Superstär. An och wann de Superstär fäerdeg ass, en huet nach e puer Sekonne Proprietéit, nëmme fir dir direkt ze soen. Dat heescht, souguer wann de Superstär gewise gëtt, dass en net méi do ass, en huet et awer ëmmer nach. An firwat op verschidde Platzen op eemol den Déngens ophällt mat dréinen ass heinsdo freet een sech léiwer net, seet een einfach et ass sou. Ëpp. Och wann bei den CPUs et beispillsweis de Fall kënnt dass se iergendwou halt widderrennen an se kommen net, Se kommen, fléien direkt an d'Lut. Dat ass well d'Computere sinn. Da wëll d'Spill halt e bëssen de Spiller belounen, respektiv et ass vill méi spillerfrëndlech wéi op verschiddenen anere Plazen, wou op eemol d'Computere sou schwéier gemat ginn, dass se einfach net méi ze maache sinn. An jo. An dat dote gëtt net méi meng éischt Plaz. Keng Ahnung wéi ech. Ja, ech vergi mer meng Feeler. An elo weisen ech iech och eppes, wat virkënnt, wann s de net véierte Minimum gi bass. Zwar onbewosst, mä ech kann et iech weisen dee Moment. Op anere Mario Kart Dénger. wor et, wann s du e schlechte wor, schlecht wors, dann gouf s de halt gesot, hei, PWG, gëff eens. Hei wëss de, wann s de fënneften oder méi schlecht bass, du dierfs d'Course nach eng Kéier maachen. Dat ass wierklech fair fir déi Leit, déi net vill Ahnung vu Mario Kart hunn. Oder halt einfach net oppassen wat se hei maachen, well se hei grad um Let's Play einfach nonstop um schwätze sinn an déi ganz Zäit just doman dämlech braddelen an trotzdem wahrscheinlech keng Ahnung hunn wat se zielen. Mee jo. Sou Donkey Kong get outta here. Here we go, de Alex aess de richteg Tënt. Ah komm, déi heite Mushrooms deen ech mer e bëssen op. Leg ech een heihinner an dee leschten en. Oh, dee wor schlecht gemat, awer mol richteg. Ech wollt hei elo e Skill weisen a soen, ey yo, kuck, ech timen se esou of, dass ech. Kann e viraus kréien? Nee, ja. Da maache mer et halt esou, dass mer halt d'Mushrooms huelen nees, fir Ofkierzungen ze huelen. Sou, an dann huele mer deen heiten hei, fir hei ofzekierzen a weider ze rutschen. Hëpp. Mat der Banannekolonn kann ee ganz vill maachen, besonnesch seng Plaz verteidegen. A wann iergendeen no an déi Kolonn erafiert, geet déi ganz Kolonn nees an hien. Awer just wann e Spiller erafiert. Wéi mer hei elo als passende Beispill. Oh. Hoppala. Egal, ech sinn Zweete ginn. Domadder sinn ech ganz zefridden. Ech hunn zwar keng Ahnung wien op zweeter Plaz ass, mee léif, léiwer sinn ech zweeten. Oh Yoshi, een dee ganz ënne wor huet sech lo mol nach bis op d'véiert Plaz eropgeschafft well en Kéier éischte ginn ass. Mee jo.

Wéi gesot, ech sinn komplett agerascht am Mario Kart 64, well ech hat eng Zäit do sinn ech wierklech sou super gefuer, zwar ouni driften awer ech si super gefuer, also ech si gedrift awer ouni probéieren op boost oder sou, an hunn ech soumadder just gehollef eng Kéier ze kréien. Wat och witzeg ass, wanns de den Toad halt et op der Déngs hues, en ass knallrout wéi wann en mega penibel fir dee wär. Mee jo, zweete Cup, zweete Goldpokal, leeft gutt virun. Mir hunn awer mir sinn nach laang net fäerdeg. Zwee Cups fäerdeg, zwee nach ze maachen. An jo, hei hu mer nach eng Toad Sound, dee mer nach, ech mengen hei ass déi eenzeg Kéier wou mer dee Sound esou héieren, well am Mario Party eent huet en eng Kannerstëmm gehat. Mario Party 2 huet och nach eng jonk Stëmm geholl gehat. Mario Kart haten se déi heite Stëmm an dono hunn se alleguerten déi tout Stëmm déi mer säit Jore kennen mat der krazeger Stëmm déi ech gäre wéilt imitéieren mee ech wëll et leider net ukomme loossen well mäin Hals deet mer scho wéi genuch. Well ech hunn vill geschwat schonn op d'Aarbecht a sou. Mä bon, bis dann an Ciao! Dir kënnt jo eppes an de Kommentarer schreiwen, wat Dir jo dovunner hält a sou weider. Bis dann an Ciao!